Salam gadyrly watandaşlar, salam mähriban ildeşler. Bu gün e, men siz bilen Ukraina barada, Rossiýa barada we Prigožin barada gürrüň etmekçi. E, gürrüňiň başyny Ukrainadan başlaýyn. 24 awgustda e, Ukrainanyň bitaraplyk alan güni men ukrain halkynyň halkyny bu garaşsyzlygy bilen gutlaýan we ukrain halky şu güne çenli bir ýarym ýyldan bäri öz garaşsyzlygy üçin ýene-de göreşip gelýärler. Indi bu uruş Russiýany we Putini nähili abraýdan düşürdi? Bütin dünýäň öňünde. Ýigrimi birinji asyrda bular ýaly uruşlaryň ýaňky bolmagy gaty mümkin däl. Emma muňa garamazdan, şol gol çekilen şertnama garamazdan Putin ýene-de Ukrainaň üstüne çozdy. Elbetde, gol çekişiklikde Putinem ýaňky Angliýa we Amerikaň Birleşen Ştatlary üç bolup Ukrainanyň garaşsyzlygy, şonuň territoriýasynyň el degrilmezligi, bir zat bolaýan ýagdaýynda arkasynda durjakdygy barada garansiýa bilen gol çekdiler, garansiýa berip gol çekdiler. Emma şol berlen sözi Russiýa bozdy. Şeýdibem, ýigrimi dördünji fewralda ýigrimi ikinji ýylda Ukrainanyň parahat oturan döwletiň üstüne çozdy. Indi bu zatlary hemmäňizem bilýäňiz, käbir bilmeýän adamlar bardyr ýa bilmek islemeýän adamlar bardyr. Men şolaryň dykgatyna-da ýene bir sapar gaýtalaýan, Russiýanyň eden işlerini. Indi Prigožin bilen Putine gezek gelende, Putiniň hiç bir ýaňky dosty bolsun, duşmany bolsun, özüne garşy giden adamy bagyşlamaýar. Muny biz ýigrimi üçünji iýun gününde, iki aý mundan öň hemmämiz syn etdik. Bir uzak günläp, ýigrimi dört sagatlap syn etdik Prigožiniň Moskwa tarap ýörişini. Sebäbi ondan hem öň ýaňky Bahmuty almak üçin, Ukrainanyň bir şäheri Bahmuty almak üçin bütin öz goşunyny şo ýere sürüpdi Prigožin. Ondan Şaýgudan ýaňky harby ministri bar, Şaýgu Şoýgu bilen Gerasimowyň ok ýarag bilen üpjün etmeýäni tankytlap hälim-şindim çykyş edýärdi ekranlarda Prigožin. Indi ahyrynam ahyrky çykyşynda-da hany ok ýaragy neme niräňize sokduňyz diýip ýaňky ikisiniň üstüne hüjüm etdi. Ondan soňam ýigrimi üçünji iýun güni ýaňky gije ýola düşdi Moskwa tarap. Indi men size edişime seret diýip. Indi Putin bolsa näme etdi? Putin öňe çykdy-da, ekrana çykyp, bu diýdi, bu ýöriş, bu eden-etdilik diýdi, Russiýanyň garşysyna dönüklik diýdi. Meniň garşyma, prezidentiň garşysyna dönüklik diýdi. Bu zatlary beýle goýmarys, iş gozgalar hökman jenaýatçy öz jezasyny çeker diýdi. Ine ondan soňam ara Lukaşenko girdi. Ony yrdım etdi, Prigožini öz ýurduna aldy. O ýerden lager açyp berdi, ýer açyp berdi. Harbylaryny üpjün etdi. Gepiň gysgasy bir aý, iki aý ýaly güýmedi. Ondan soň bolmansoň ýaňky Prigožin öz utulanyny bilip, Belarusiden çykdy. Inni bul aralykda Prigojin gelip gidip durdy Rossiýa. Leningrada, ýaňky Sankt-Peterburga gelip gidip durýardy öz samolýody bilen. Öz ýörite öz uçagy bar. Şoň bilen gelip gidip durýardy. Indi bolýan zatlar başda iş gozgaldy. Ertesi günem işi ýatyrdylar Prigojiniň garşysyna. Tutulan öýünden ýaňky ofisinden tutulan tapylan tonnalap ýaňky pullary, beýleki pasportlary hemme zadyny yzyna gaýtaryp berdiler. Işem ýatyryldy edildi. Gozgalan iş şeýdibem Prigožin ýene azatlykda gezdi ýördi. Tä düýnki güne çenli. Indi Göni iki aý geçenden soň ýigrimi üçünji, ýaňky ýigrimi üçi bolýar-da biziň wagtymyz bilen, ýigrimi üç bolýar, Rossiýanyň wagty bilen ýigrimi dördi bolýar awgustyň. Göni iki aý geçenden soň, şol ýörüşinden soň samolýotda urup, ýokarda atyp, artilleriýa bilen ýaňky atyp, neme etdiler, partladyldy. Samolýodyny partlatdylar. Prigožiniň içinde-de, samolýodyň içinde-de on adam, töweregi adam bar ekeni. Indi ýaňy gören bolsaňyz, Putiniň çykyşynda Prigožiniň ölümine e, bagyşlap eden çykyşy bar. Şo ýerde diýýär, indi häzir morgda ýatyr diýä jesetleri Prigožiniň ölendigini öz dili bilen aýtdy. Diýmek, nädip bilýär Prigožiniň ölendigini? Eger myş-myş bolsa, onda olar ýaly zada goşulmazdy prezident. Indi özi çykyş edip, liçni özi aýdandan soň, şonuň ölendigini e, biz hem göz ýetirip bilýäs. Sebäbi jesedi morgda ýatyr, indi derňew işleri hem geçiriler diýdi. Indi bu nämäni aňladýar? Ukrainanyň garaşsyzlyk güni 24-nji awgust Prigožiniňem öldürilen güni ýigrimi dördünji awgust. Diýmek, bu işi Ukrainanyň gizli gulluklarynyň üstüne atmaklaram mümkin, gaty mümkin, sebäbi häzir derňew işi gidip dur diýýär Putin. Derňew işi gutarandan soň, ana derňew işi gutardyk, indi buny asyl ukrainler eden eken diýmekleri mümkin. özleriniňem ýigrimi dördünji awgust güni Garaşsyzlyk güni, şoňa bagyşlap ine size podarka diýen ýaly, ine size podarak diýen ýaly Rossiýa ýaňky Prigožini bombaladylar, ýaňky atdylar, patlatdylar samolýotyny diýip, şeýle netijä gelmekleri mümkin. Bu edil meň öz pikirim, soňabaka üns berers, hemme zady yzarlars, görers, bakarys, kimleri günäkär eder, ýaňky Putin uçagyň, ýaňky samolýodynyň pilotyny günäkär etmegi mümkin. Ine şol ukrainlere özüni satypdyr. Hawa plança million dollara, ýa plança milliard dollara satypdyr. Ine şeýdibem içini bombadan doldurypdyr. Samolýodyň içinde bombalar bar ekeni, plança tonna diýmekleri mümkin. Ine, bilşimiz ýaly Putin diýilýän adam hiç haçan öz öldüren adamlarynyň ýa öz eliniň bardygy hakynda ýa men öldürdim diýen ýaly hiç haçan boýnuna almaýar. Ony boýnuna almasa-da, ýaňky edilýän işler ýok edilýän adamlaryň sany, olaryň ýok ediliş usullary, metodlary hemmesi ýene-de şo ýüpüni yzarlasaň Putina gelip ýetýär. Mundan öňki öldüren adamlarynyň hem hetdi-hasaby ýok. Kim öňüne çyksa, şony öldürýär. Hökmany suratda. Prigožinem göz göz görteli aç-açan üstüne e, ýaňky Moskwa tarap, Kremle tarap barýardy. Ýolda ýöne e, ýaňky Lukaşenko ünsüni bölüp, ýaňky bürleşdim edip ýolun ýoluny kesdi Prigožiniň. Ine şular ýalyrak e, Putiniň bir häsiýetleri bar. Eger Özüne kim garşy çyksa, ony hökman ýok edýär. Ine şeýleräk watandaşlar bu günki gün näme üçin men çykyş etdim sebäbi Ukrainanyň garaşsyzlygy bilen gutlamak isledim. Hemem öz pikirimi aýdaýyn diýdim Prigožin bilen Putiniň arasyndaky bolup geçýän, bolup geçen wakalar barada. Bolýa onda sag oturyň Ukrainanam garaşsyzlyk güni bilen gutlaýan gijrägem bolsa sag boluň sag oturyň.